स्कूले स्कूले कते भूकै छियै अपन बेटा कते फेमस ये स्कूल में पहिने बुझै छियै तऽ अरे वाह केना छै रे की हाल छै की छै स्कूल में यो हर समय तऽ अपन बुआ की करैत रहै छै थाय हाँ, कहू ने। लोकल पारा हाँ। आ सबके सूत आ हाँ। हमर मात्रे खरा अरे से करैत वाह रहैया। ये सब बिगड़ गेलै तऽ सबे बिगड़ गेलै तऽ आदमी ऐसे स्कूल में पढ़े खातिर यही सब काम करला

आरो की भेलो सुतले छली रे कनी सुता गेलो बाबू कनिए सुतेलो कि पूरे सुतेलो वही कनिए सुता गेले बहू सुता गेले की भेलो बाबू ए बच्चा जे सब चल गेले स्कूल अखनी कनिया लाए गेले है बच्चा देखे छी टाइम कते भेला देखलिए भोर होइ छै भोर होइ छै कि बे रह गेलो सुतल कते रही रे अते ई 11 बजे तक सुतै छी तू सुता गेले बाबू तऽ सुता जे गेलो आ तब जे उठै छी आ भोर के टिक टक टिक टक टिक टक बनबै छी कथी चुप हैं? सबके घरवाली टिकटॉक बनावे छे हमर घरवाली टिकटॉक बनावे कथी भेलै त सुत के तऽ तू अपन जीवन बर्बाद केली हमर पोतो के बिगाड़बी तोरा आर के दू होटा मिल के की भेलै से कहबे तब ना है सवा धिया पुता दस बजे जाइ छै तोहर एगारह बजे जाइ छौ स्कूल तोहर स्कूल भिने छौ नहीं नहीं भिने नहीं छे तऽ सब के लेके तो हमू तो कन्या ले गेले स्कूल ए तऽ कनिया लए गेलै तऽ तू के लए गेली लए कऽ हम कनी सुता गेले बाबू तो की करी आप कहू ना हम लेट भए गेले तोरा लेट भेलो कथी रात के कनी लेट से सुतली एतला लेट भए गेलै तऽ राति के जे लेट से सुतै छी ओ टिकटॉक बनबैत रहै छी भरि भरि राति बाबू टिकटॉक तऽ सब बनाबै छै तऽ की भेलै तऽ सब बनबै छै तऽ कनिए क्लास टाइम से बनबै छै टाइम से सुतै छै टाइम से बच्चा के स्कूलो पठबै छै ने हाँ हाँ कि तोरा सबके सुतै छै एगारह बजे ओह नो अब वही कर पड़ते आब अब की करबै तब लेट भऽ जाइ छै तब तऽ लेट भए जाइ नहि छै ओ जे बेर करै छै कनिया अखनी हमरा पर कते बजि कऽ गेलै कैसे तोहर बेटा निकम्मा छौ साला तोरा कथी लए देने रहियौ पढ़ै लए नहि देलियौ कर्जा ओने सरे बाबू तक सार कथी देली कथी कोली हमरा यो पर घर के बेटियो एकटा बात कहै छै सार ने एकटा चाय दैया कुछो ने कहै छियै तबो रिसा के एकदम बोच रहै छै आय आबै तू दस देखाबै छी हम अहूँ के बेटा कम नहीं छै अरे तो- तोरा से ना बेटा क- कहै छौ ना सब कुछ तोरा आर के जे केले हमर सत्यानाश तऽ कहिए देले राति भरि टिकटॉक बनबै छी भोरेसँ देखै छियौ टिकटॉक बनबै छी बच्चा से नहि जाइ छलै अखनी स्कूल कहै छै हम बनेबै टिकटॉक साला ई टिकटॉक टिकटॉक तऽ हमर कबाड़ खेला जा रहल छै बाबू टिकटॉक तऽ सब बनाबै छै ओहो नहि बन के तऽ केना भेलै की भेलै तऽ टिकटॉक बनाबै तऽ

टिकटॉके माते नहि ने बनाबै छै घर के सब काम करै छै उ ए घर के काम कोन करै छै भोर से नहि हमरा एक कप चाय दै छौ रे भोरे से ओते माटि सरियलियै कोदार पारैत पारैत हम बेहोश भए गेल छियै अखन तलिक हमरा चाय टा नहि भेटल छै तो चाय दऽ के पियला चाय दैतियै तऽ एते हल्ला करितियौ आइ आबे तो आ झामलाल की छै देखा दे छियो आइ देखै छियो छोड़ा तोरा यदि आबै छो ठीक नहि केली आ एना चाय नहि भेटलो हमरा तऽ बुझलियै तू देखा दे छियो आइ तोरो बेटा की छै देखा दे छियो आबे तो की छै देखा दे छियो तोर बेटा की छै आइ आबे तो